דא רעד אסתר און דאס איז אוואדע פראסטע אידיש, דער פאדקעסט פאר אלע וואס לערנען זיך אידיש. היינט אויף דעם פאדקעסט וועלן מיר שפילן נאכאמאל אין מיסטעריעזער מענטש איך האב געהערט פון אפאר צוהערערס אז איר האט הנאה פון הערן וועגן מענטשן אין די אידישע געשיכטער און קולטור, און איך האף אז דער מענטש היינט וועט אייך אויך זיין אינטערעסאנט. און וואס נאך האבן מיר אין דעם עפיזאד? איך האב באקומען א פרעכטיגע רעקאדירונג וועגן ווינטער און ווי אזוי מען קען בלייבן ווארעם אין די קאלטע חדשים. די רעקאדירונג קומט פון אשען עווענס שארמא. אשען איז א אידיש לערער פון ענגלאנד און זיין רעקאדירונג איז גאר שיין לאמיר הערן זיינע עצות.
שלום עליכם, איך הייס אשען און איך וואוין אין ענגלאנד. איך פלעג נישט ליב האבן די ווינטער צייט. נו, ס'ווערט פינסטער פאר פיהר אזייגער, ס'איז אויך זייער קאלט אינדרויסן, וויל מען סתם בלייבן אין בעט א גאנצן טאג, אבער מ'טאר נישט. דערפאר האב איך דא אפאר עצות וויאזוי גוט צו פארברענגען די קאלטע ווינטער חדשים. איך הייב נישט אן צו פארשטיין ווי אזוי האבן די אלטע דורות איבער געלעבט איבערן ווינטער איידער מען האט זיך דערוואוסט וועגן קאקאו פון די אזטעקן. אין ענגלאנד טרינקען מיר אפט וויין זויף וואס איז וויין צו עפל וויין מיט אסאך צוגעגעבנע געווירצן ווי שטערנענעס.

אבער איידער מ'זיצט זיך אוועק פארן היים פייער מיט א בוך חסידישע פאלקס-מעשה'ס, געדענקט'זשע די מענטשן וואס זענען אן א היים. דער ווינטער איז זיי אוואדע אסאך שווערע. אויב איר זאלט גיין קויפן א הייס געטראנק צי א ניי שאליקל, קויפט א צווייטס פאר עמיצן א פרעמדן אין דער קעלט.

דא אין אויסטראליע איז דאך זומער און איך שוויץ ווי אין באד, אבער נו, פאר אייך אין דער צפון העמיספער, איך האף אז דער ווינטער איז נישט צו שווער, בלייבט ווארעם!

איך האב זיך געלערנט אין א אידישע פאלקסשול, אבער מיין שוועסטער איז געגאנגען אין א פוילישע שול, זי האט מיר געלערנט פויליש. די דייטשן האבן איינגענומען ווארשע ווען איך בין אַכצן יאר אלט,

מען האט אויסגעקליבן מענטשן וואס האבן נישט אויסגעזען ווי טיפישע אידן. איך האב נישט אויסגעזען ווי א טיפיש אידיש מיידל, און איך האב געקענט רעדן פויליש. האט מען מיר געזאגט בלייב נישט אין געטא, לעב אויף דער צווייטער זייט פון מויער, דו וועסט אונז קענען העלפן. און אזוי איז געווען. איך האב באקומען א נייע נאמען און איך בין געווען זעהר א גוטער שמוגלער. איך האב געהאלפן אריינברענגן אין געטא געווער, ביקסן, פיסטוילן, און אויך דינאמיט. איך האב אויך געהאלפן ארויסברענגן קינדער פון געטא און מען האט זיי באהאלטן אין קריסטליכע היימען. כ'האב געהאלפן אידן וואס האבן זיך באהאלטן אין שטאט, און אויך געווען אין קאנטאקט מיט די פארטיזאנע אין וואלד. כ'האב איבערגעלעבט די מלחמה און געפארן קיין ניו יארק אין נײַנצן זעקס און פֿערציק, כ'האב אלעמאל געארבעט צו דערציילן די מעשות פון די אידישע העלדן וואס האבן געקעמפט קעגן די נאציס. כ'האב געשריבן א בוך פון ביידע זייטן געטא מויער וואס איז ארויסגעקומען אין אידיש אין נײַנצן אַכט און פֿערציק און שפעטער אין ענגליש, שפאניש, היברעאיש, און נאך שפראכן. ווער בין איך? המממ. איר האט געטראפן דעם ענטפער? מיר וועלן ווייטער רעדן. וועגן דעם מיסטעריעזער מענטש אין א קומענדיגן עפיזאד. א גרויסן דאנק צו אונזער גאסט אשען פאר די פרעכטיגע רעקאדירונג, און איך וועל אייך אלע זאגן, טראכט וועגן זיין א גאסט, קען זיין א פשוט'ער מעשר אדער עפעס זעהר קורץ, דארף נישט זיין קאמפלעצירט, אבער זיין א גאסט אויף פראסטע אידיש. אז איר ווילט זיין א גאסט לאזט וויסען. ביז מיר טרעפען זיך ווידער זייט געזונט און שטארק.